تے اوں توں بعد اساں ویڈیو کیاں نہ پاتی آئی تے آئز ہک ماشاء اللہ مزیدار وی آئی پی ولاگ گھن کے اساں توں آئے ہیں اساں ولاگ ڈیکھو انجوائے کرو تاکو اگاں وی اساں نوی نوی پیاری پیاری اپڈیٹ ڈتی رکھسو اے تہاڈا یوٹیوب چینل ہے آپ دا سلیم کھوکھے والا ویور آج ہک پیارا جیہا مزیدار سرپرائز ہے تاکو سرپرائز دکھینے ہیں جڑے آج دے مزیدار نویں نویں یعنی کہ میری طرح نواں کوئی یوٹیوبر ہے انہاں واسطے اے چیز بڑی فائدے مند ہے تساں او چیز دکھینے تاکو اساں او چیز ڈیکھو پسند کرو اور انشاءاللہ تعالی تہاکوں اے چیز اچھی لگسی تساں اے چیز وی گھنو تہاڈے واسطے بہت فائدے مند ہے ہک اچھا موبائل ہووے اچھا سمارٹ فون ہووے پیا ہک اے سٹک وی نال ہووے تہاکوں ڈکھینے ہیں سٹک بڑی پیاری ہے ولاگنگ یعنی کہ ٹرائیپوڈ سٹینڈ وی آکھا ویندے ولاگنگ سٹک وی آکھا ویندے ڈھیر ایندے ناں ہیں

کیونکہ گرمی بہوں پوندی پئی اے، پہلے وچوں تاں موسم ماشاء اللہ ٹھنڈا ٹھنڈا رہ گیا اے لیکن ہنڑ نہ گرمی پوونڑ پے گی، یکدم نہ گرمی پے گئی اے، اج ڈوجھا تریجھا ڈینھ اے بہوں گرمی پوندی پئی اے، چلو اللہ خیر کرے جی باقی سب خیریت اے، دھپ بڑی گرم اے، درختاں دی چھاں اے، ٹھنڈی ٹھنڈی چھاں اے، ہوا چلدی پئی اے، ہوا دا انجوائے تھیندا پے، پکھے وی چلدے پئن لیکن او نی سکون جیڑھی ٹھنڈی ہوا دا سکون اے۔ اگاں تہاکوں ڈکھیندے ہیں جیہڑی چیز اساں منگائی ہے سپرائز ہے بڑا پیارا سپرائز ہے تہاکوں ڈکھیندے ہیں سیلفی اسٹک۔ لو ویور اے ہے ماشاء اللہ سیلفی اسٹک اے ہے سپرائز تحفہ یعنی کہ سپرائز وی ہے ساڈے کیتے تاں پہلی دفعہ اساں کیتی ہے نویں چیز ہے تے اے جیہڑے اج دے بھائی ساڈے جو وی ہن دوست احباب جیہڑے وی نویں نویں یوٹیوبر بنن گے جیویں کہ میں آپ نواں یوٹیوبر ہاں انہاں واسطے اے بڑا فائدہ مند چیز ہے۔ اے ایس کمپنی دی اے بڑی اچھی اے تے امید اے کہ تہاکوں اساں وچوں کھول کے ڈکھینے آں کیسی انہاں دے موبائل وی تہاکوں اساں لا کے ڈکھیسوں بٹ ہے بڑی پیاری وی آئی پی اندی ان باکسنگ کرینے آں شہزاد بھائی کوں ڈینے آں کیمرہ مینی کرن تے اساں اندی ان باکسنگ کروں۔ اے ویور اے اندی ان باکسنگ کریندے پئے آں اے ہے ویسے ویور ماشاءاللہ۔ یہ ہے سیمی وال یہ پہ بہنا بڑی پیاری تے بڑی وی آئی پی سیلفی سٹک دے دے پہ ماشاء اللہ یہ ہے سی بڑی پیاری کیا بات ہے اندہ اتھا گنے کلپ پہ فولڈ وی تساں کر سکدے ہو جتھے مرضی فولڈ کر سکدے وے تے یعنی کہ جتھے تساں ایڈجسٹ کر کے کر سکدے وے بڑا پیارا ہے بڑا وی آئی پی نظام ہے دا تے ماشاءاللہ تو ٹیڈ کرو اتھاں تو سوں اے بلیو تو سسٹم ہے نالے ہے بھی بلیو تو سسٹم ہے کوئی تھا آن کرے سو شہزادی تاں دکھا اے دیدے پئے گنا اے آن تھی گئے ایندا بلیتوت سسٹم اے بڑا پیارا بڑا وی آئی پی نظام اے اے اتھاں لگدا اے اے تھی گئے ویور تے اے ہے ایندی پرچی یعنی کہ جو بھی اندر لکھا ہویا ہے کہ بھئی اندر مطلب بھئی کوئی اس طریقے بنا سکدے وے اس طریقے یوز کر سکدے وے

اگر ماشاء اللہ تساں وی آئی پی کر کے بھی لاگنگ آپ دی کر سکدے وے باقی ریموٹ جڑا ہے ریموٹ تساں بے ہاتھ وچ بھی رکھ سکدے وے ایندے وچ بھی بھاویں لا سکدے وے کیمرہ کلک کر سکدے وے کیمرے تو بعد ساروں اون تو بعد اللہ تہاڈا بھلا کرے والیوم آڈیو ویڈیو آواز اچھی نیچی کر سکدے وے تے اتھوں تہاڈا نہیں تھی سکدا کہ بھئی زیادہ ایشو پرابلم آندے

تے سارا چینل سبسکرائب فالو کر چھوڑا ہے تھوڑا سا کیا بن اندر کھڑے نا گرمی ہے گل سن گرمی لگی کھڑی ہے پسینہ لتا کھڑا ہے تے چینل تے سپورٹ کرو فالو کرو سبسکرائب کرو انشاءاللہ تعالی اسا مزید ہوں انشاءاللہ تعالی اس ایک دو تک نوی نوی پیاری پیاری اپڈیٹ دین دے راسو اللہ حافظ ویور